ta tshoveriwa ene a swi tiveki ku yi ya tshoveriwa hi nkarhi muni yi ta tshoveriwa swa endleka sweswi hi ku hi ya ku wiseni yi tshoveriwa swa endleka nampundzu mi pfuka ma ha tikama mi ku mi ya tirhweni yi tshoveriwa wa ha ku nghena movheni wu ku na ha wu dumisanyana na ha kama misisi misava yi tshoveriwa Ee, yi ta tshoveriwa hikuva misava yi vonaka se yi vupfile yi vonaka karhi se wu fikile wa ku yi tshoveriwa yi ta tshoveriwa siku rin'wanyana ah, ta tshoveriwa ni ri yi ta tshoveriwa siku rin'wanyana va kwihi varhandziwa va hina va kwihi vatswari va hina va kwihi yi sungurile misava munhu loyi a nga byala nsimu loko swi sungula ku vupfa swifaki na loko swi nge se vupfa hinkwaswo wa pfa a nghena a tshova na sweswiya swa madebyana swa pfa swi tshoviwa a hi vantshwa lava swa pfa swi tshoviwa na swona va ka hina moni ku eka n'wina loko xikwembu xi langusa misaveni xi yi vona tanihi nsimu ya xona leyi nga ta tshoveriwa siku rin'wanyana naswona ni tisa hungu leri hi ku hlohloteriwa hi mali wo kwetsima ni ri kereke ya hoseni nkarhi wa ku tshoveriwa ka misava se wu fikile misava se yi vupfile misava se yi rhedi ku tshoveriwa misava yi nge se tshoveriwa lunghisa timhaka ta wena misava yi nge se tshoveriwa lunghisa tindlela ta wena misava yi nge se tshoveriwa tirhela jehovha ingaku munduku a wu nga ha n'wi tirheli hikuva yi ta tshoveriwa ri ta nghena rihwevo siku rin'wanyana ri nghena ma ha ku kuma mali ya pension mi nge se dya na peni a ya ya ya ma ha ku xava movha wa nyuwana ma ha ku ni lava ku ya komba va le ku hi kwihi maxaka ma mina rihwevo ri nghena a ya ya ya ya ri ta nghena kereke a hi ti-jokes leswi ni swi chumayelaka halleluya i mhaka leyi nga ta humelela nhlawutelo i buku leyi pfalaka hi vuprofeta leyi kombisaka leswi nga ta humelela hala ku heteleleni misava se yi rhedi ku tshoveriwa langusani leswi humelelaka tikerekeni mi ta swi vona ku misava se yi rhedi ku tshoveriwa mi langusa leswi humelelaka emindyangwini mi ta swi vona ku misava se yi rhedi ku tshoveriwa mi vona hanyelo ra vantshwa va hina kumbe vana va hina mi ta swi vona ku misava se yi rhedi ku tshoveriwa loko mi langusa tiko a ma ha swi tivi ku lonkulu i mani lontsongo i mani ko hanyiwa muhulahula misava se yi rhedi ku tshoveriwa langusani va ka hina ni vaviseka ngopfu hi mhaka leyi loko n'wanuna a teka n'wanuna wun'wana loko n'wansati a teka wansati wun'wanyana mi vhe mi swi vona ku misava se yi rhedi ku tshoveriwa ya ha tshameli yini hikuva se na vubihi se byi tate misava misava yi nge se tshoveriwa hi ku yi ta tshoveriwa ta tshoveriwa banga ri yimela ku avanyisa ene yi ri judgment yi ta sungula endlwini ya ku pfumela judgment yi ya sungula kerekeni kutani ku humiwa se ku ya avanyisiwa lave le handle rito ra xikwembu ri ku loko ku ri ku judgment yi ta sungula endlwini ya hosi swi ya va njhani aka lava va nga tiviki xikwembu swi ya va njhani aka lava va nga ponisiwangiki misava yi nge se tshoveriwa mhani wa mina papa wa mina kokwani muntshwa n'wana wa sunday school famba cinca makhongelelo ma wena u swi tiva ku sweswi ni khongela ni ku ni swi tiva ku misava yi nga tshoveriwa ku a ri wihi na wihi ene loko hi ya hi wun'we wun'we a mi swi tivi n'wina kwalaho ku n'wina mi ya tshoveriwa rini va ka hina kulukumba un'wana a ku hambi vanhu vo tswariwa va ri mathwisa ku na un'wana a nga ta rila un'wana kwalaya ku ta rhanga un'wana a famba un'wana a rila un'wana swo ka swi nga tiveki i mani a nga ta rhanga a rila un'wanyana kumbe i mani a nga ta rhanga ivi ku sala un'wana a ri la un'wana hambi mo va mi ri seven endyangwini ku na van'wana ka valava va seven ka n'wina va nga ta rila un'wana and a swi tiveki ku ya riliwa wihi laya n'winyi wa purasi loko a nghena sin'wini u tshovela leswi a swi lavaka hi nkarhi wa yena hi ku i nsimu ya yena